Aw hei ah iang fela leh smiley a hei a rawn come back a hei hla nalh deuh a rawn sa dawn a nia ah an nih hi an rei rei tawh khawp mai a ah tunah ah icon thlipui a rawn tle a hei sanglian te irs te ah an fak awm a ah anmahni hmuhnua man zai thiam bawk a aw social media ah chuan-- Ahh ro an rel hneh hleng ka hria a, chumi rualin hei a iang fel leh smiley te hi a lo lar char char tawh kha an nia hla nalh tak tak nei a Mizorama rapper kan neih that ber ber te kha an nia hei tunah hian a rawn kham bek tlat mai a amaherawhchu hei a rin loh tak maiin anmahni hi a rawn cool nghal em em mai a hei eng nge a chhan maw anmahni eng nge ti cool tu eng nge ti zuaih tu a eng mood ah angin chen tih kha a hla hian a rawn hrilh dawn niin ka hria hei. Aaa Iang Fel a phei chu aa hla a mut a zir hian in amah hian siam rem thiam em em mai a aw en a chak awm tawh khawp mai aw thlir ang aw. Aaa Tlawm tawh lu i lem na din Kan rawn inkhawm a mawi zo maw I na inlang vang nei hrei le.

engtin lian chhung hreileng rairah runa i len thei ang tih a ni a chang khatna kha iang fel a rawn sak kha chuan a thunawnah hianin ka hma ka sial ngam lul lo aw di hmangaih em che vang hian i lawmna tur a nih phawt chuan val dang min pawm san mai rawh a ti a hei a khawngaih thlak khawp mai a a hla thu hi a A tlawm ta lu tih kha a ni a, aw ka tlawm ta lu tih kha a ni a, amah hi a indah hniam a, a indah tlawm a, a khawngaihthlak awm khawp mai a rilru tur han ngaihtuah in maw, a hmangaih avanga a duhthlan tir a, kal tir lampang kha a hawi a, a kawk a, aw khawngaihthlak khawp mai a hmar hla a nia, a lung kuai em em mai si a, anmahni pawn fel a iang fel a te hmuh an nuam bawk a, aw en zel ang aw chang hnihna.

Kan run chung i bel ching pha Si ram i hnawi tum awm si. Aw han post leh lawk ila a hla thu kha a hmar tawng ania a kan hrethiam nel nual tho anga mizo tawng nen hian a inzul deuh a a hla tluang tlam pangai han dah lawk ila tunah ka hma i ngaih vangin Chu lang min zui mah la, kan run in chhung i belh chian hunah sirah min hnawl i tum awm si tih a ni a, aa khawngaihthlak a awm khawp mai a, aa tunah min duhin min hmangaih mah la, aa su lang min zui mah la, kan run in chhung i belh hunah chuan sirah min hnawl i tum leh mai ang maw, aa kan ri thei si a maw, kan in leh lo teh che si a, aa tunah min duhin min hmangaih viau mah la nakinah. Ahh min a then leh thauh ang a tihna tluk a nia ahh a khawngaihthlak a nih a mipa hi maw an ngaihtuah hianin ahh duh ber te maw hmangaih ber te ahh tana a phuah a nia khawngaihthlak awm khawp mai feel vung vung thei a ni.

Hi rawn a ding a ni phawt chun Val dang mi pawm san em el rawh. Aw a chang thumna kha kha kha a khawngaih thlak berin ka hria i a ril ber maiin ka hria chhan chu a chungkhua chungkhua nu lengmal sawm zara run mawia kan len ve hlauh chuanin khawvela ka lawmna ro hlu ber nang ngei hi Ka zawng chhuak zawk ang che tih a ni ai. A ama in sit a, a in ngaitlawm a, khawngaihthlak awm khawp mai a, a hre thei tak a. Aw, an awm a, a nupui maw ama kalsantu maw a bialnu a ngaihzawng kalsan ta kha an hausak hunah an dinhmun that hunah ka zawng chhuak leh ang, ka rohlu ber maw thil dang zawngai ka thlan tihna kha a nia. A mipa tam tak chuan kan thei kher lo mai thei a. ah rethaih laia min kalsan tu chu ah hausak hnua pawh min phu lo kan tiang deuh khan a nia hmel a mahse ah mihring rilru in an chen vek lo a maw kan ngaihdan pawhin an chen vek lo dawn lo a khata khanin amah hi chuan a hmangaih hle mai a maw a rethaih lai kalsan tu pawh ah atana mi a hlan tawh hmu pawh kha maw amah dinhmun tha a din a ah Amah kha maw i zangkhua te bung buthuna a neih ve hunah te maw in leh lo tha tak a nei leh hunah che Bialnu aw a nupui kha hruai let thei turin aw rilru a siam tihna nia a khawngaihtlak a awm khawp mai feel vawng vawng thei a ni a satute iang fel ten zir bawk sia an feel bawk sia aw